Ka hia marama nei te roa hei whakatika i te huarahi matua 25 a i te Pae Roa a Toi. Kua tanuku i te horonga o te whenua i te whakarēwai i tēnei wiki. Ka mutu he piere nuku e kite ana i te roana atu o te rori e hono nei i nā taone o Whangamata, ki Pāuanui, ki Tairua, ki Hahei. I kōrero ahau ki a Korohere Napo atu i Te Pae o Hauraki i kō ake nei. E koro, tēnā whakamārama mai ki a tātou te nui o nā raru kua pā mai kia wai aua i tēnei wā.
Um, he nui ngā raruraru i tēnei wa, uh, tae noa atu ki te kato o te whaitu o Pare Hauraki i ngā horo whenua. Koina te, te tino raruraru i tēnei wa. Uh, nō reira he nui ngā horo whenua, um, kai mua te aroaro o te nuinga o ngā hapori. e noho atu ana ki Pare Hauraki, nō reira koina te tino raruraru i tēnei wā tonu. Na kua aukatia etahi o na rori, kai te pehea hoki na whanau mo te tiki kai, mo te whai awhina i na ratona hauora ranei mo te mo te korero ki o ratou whanau?
Ko itei o nga whanau kai te raruraru. Ka mutu ko itei o nga whanau te tae te puta atu, na runga no ta aukatinga o nga huarahi me nga ara. ka mutu e kaha ana mātou ki te kōrero, ki te kaha wai atu ki ngā huanga, ki ngā whanaunga e noho pātata atu ana. Engari, āe, kei te raru ētehi, ko ētehi e āhua pai ana, engari he raru nui tēnei.
Nō reira, he pokapū whare ohotata nei, he marae rānei kua huaki i ō rātou tatau ki te hunga e kimi wāhi whakaruruhau mō tēnei wā? Kei te mōhio tonu au kei te hui i ētahi hapori, ētahi marae me ngā wāhanga o te kaunihera. Ka mutu, kare anō ngā kōrero kia tino puta atu engari kua tīmata ētehi marae, ētehi hapū ki te whakatū i ētehi āhuatanga hei āwhina i te hunga kei raro i te kapua pouri kei raro i te raruraru i tēnei wā tonu.
Nō reira, he kōrero whakatūpato wāu ki ngā whānau kai tō rohe mō te haere i runa i ngā rori o te ētahi rori e kore pea e taea te haere?
Ko te nuinga o te o te hau kāinga me kī ngā whānau kua roa nei e noho tangata whenua ana kai te mōhio tonu rātou kāre e tino pai kia puta atu. maronga waka, ka mutu kei te tohutohu atu mātou ki ō mātou nei whānau, ki ō mātou nei hapū iwi, me noho tūturu ki te kāinga i tēnei wā tonu, nā te mea kei te tino pāhekeheke tonu ngā huarahi. Engari ngā kōrero katahi anō ka tae mai, kua tīmata ētehi tūruhi pea, ki te kuhu atu ki ētahi huarahi ki Pare Hauraki i tēnei wā, ki ngā huarahi o Whangamatā, nō reira, kāre te tino pai tērā. Engari i tū atu i ērā tāngata, ko te nuinga o mātou, e mōhio, e mārama pū ana mātou, ko te kāinga te wāhi tika i tēnei wā tonu. Kai te pukuriri rānei koe ki tērā hunga e tahuri atu ana i nā ture mō te noho haumaru, pērā i nā tūranga? Āe, nā te mea he tohu tērā o te kūare, he tohu hoki tērā o te kaipunu. Anei mātou te hunga e e noho atu ana ki Pare Hauraki ki te parepare ki te āwhina atu i o mātou nei whanaunga e noho atu ana ki te kāinga engari mehemē ka kaha tae mai ngā tūruhi ki tō mātou nei takiwā ki tō mātou nei whaitua ka raru ngā huarahi ka raru roa atu nei ngā huarahi ka mutu i te mutunga iho ā, he mea hōhā tērā ki a mātou. Tino hōhā.
Ā, kōrero, tēnā koe i whai wā ki te kōrero i ērā take ki a mātou o Te Ao Mārama i tēnei rangi. Ngā mihi nui. Tēnā koe.